Ярмәкәй районы данлы кызлары һәм улдары менән горурлана ала, улар Советтар Союзы герое Гали Мазитов, Башкортстандың атказанган рәссамы Николай Байжиев, Рәсәйдең атказанган спорт мастеры Нурзия Баһманова, Кызыл йондыз һәм беренче һәм икенче дәрәҗә Ватан һугышы ордены кавалеры, галим-табиб Гарифә Бурангулова, хәрби фәннәр кандидаты Марсель Аһлиуллин, уллар бихисап

Бервакыт без авыл картлары белән Абдулла дигән авыл яныннан үтә ул. Тау башында шулай басып торабыз, а тауның астында шундый зур, шушындый ни инде, чокыр. Биек. Анда бер унбиш метрлап бардыр биеклеге. Шуның кырында сөйләшеп торабыз. Алар сөйлиләр инде. Менә без бәләк чакта шушыннан юл үтә иде. Ана би патша юл салдырган ул Бәләбәйгә үтә. Бөгелмәдән катыр жаннарны шунда күчерә торган булганнар. Ә аннан инде Стәр тамакка китә торган булганнар. Шуннан ди Алар, ди, төнгелеккә, ди, шушында яр кырыена киләләр идә, ди, сакчылар читкә утыралар, ди, алар монда биякта, ди, яр кырыенда, ди, яр кырыеннан аска бит инде тәгәрәп төшсәң, анда үләләр бит инде, шуңа күрә, шуннан, ди, төне буе, ди, шуларның, ди, теге ниләре чылтырап чыккан инде, шуларны без, ди, богауларын, ди, тыңлап нитә идек, ди. Шушы каторжан юлы инде дип, шулай дип сөйлип торалар. И шунда кинәт башка шушы ки килеп тора. Каторжан юлы дигән сүзләре дә килеп тора. Шуннан үзеннән үзе инде әзрәк кенә теге халык сүзләрен белә идем бит инде каторжан юллары турында җырлаган. Шулар үзеннән үзе килделәр дә, кайттым да, кайтып керсәм, анда миңа бер э, машина салам китергәннәр. Тиз генә шул саламны хәзер э,

Мин инде менә шул Катаржан юлын кертер идем, чөнки ул шулай безнең бөтен район буйлап үтә. Аның э, элеккеге иске күперләре дә таштан ясаган, әле сакланган әле ул. Аннан йөрмиләр инде, ләкин менә шулай Әзрәк кенә шуның эзләре бардыр. Эзләре шулай эзләре калган. Шушы Катаржан юлында кертер идем мин. Тәнзилә Тәнзилә ханым.
ханым һездән.
Мин
Туймазы районына чыкканда бик матур бер тау бар. Иске Шах авылы янында, шул тауның иң биек урыныннан чишмә чылтырап, каен үсә анда, һәм шудан чишмә чылтырап ага. Бу Бәләбәй һәм Бөгелмә калкулыгының иң биек урыны. Шушы тау-га гашыйклар менеп, бер-берсенә вәгъдә бирә булганнар, очраша булганнар, көтә булганнар. Һәм менә җитмешенче елларда шунда халык шагыйре Әнгам Атнабаев менгән һәм ул шушы Мәхәббәт тавы дигән шигырь язган. Һәм шул шигырьгә шигырьгә Рәис Ханнаров менә җыр язды, мәхәббәт тавы дип атала бит инде. Мин шушы тавыны кертер идем, чөнки ул бик күп кешеләргә э, тормышка үз урыннарын табырга бәлки ярдәм иткәндер, яшьләргә гаилә корырга ярдәм иткән бит. Бу Ярмәкәй районының сигендәрәк булып. Сигендә, иә, иә. Ярмәкәй районына керә ул. Ярмәкәй районы. Иске Шах авылы янында.
Иске Шах авылы янында.
Мәхәббәт тавы дигән тау. Бердәм ниһаять шылтыратусыны кабул итәек. Хәерле иртә, танышайк.
Хәерле иртә. Исәнмесез. Хәерле иртә.
Танышайк. Мин Ярмәкәй районының Иске Турайда туып үскән кызмын. Уфада яшим. Үзебезнең авылның Иске Турай авылындагы Мамаз тавын мин дә Башкортстанның җиде могҗисына кертер идем. Менә әле Тәнзилә ханым әйтеп киткән Иске Шах авылыннан ерак түгел, безнең авыл ерак түгел, бик матур урында урнашкан. Авыл уртасыннан безнең Кызаш елгасы ага, ә тирә-якта таулар инде. Мамаз тавы дигән бик матур тавыбыз бар безнең. Исемегезне әйтһәгез ине. Рәзинә минем исемем. Рәзилә ханым язып алдык, зур рәхмәт! Рәхмәт. Бу тау турагында нимә әйтерлек?
Ул тау турында безнең җырчы Илшат Вәлиев җыр да язган. Ул үзе шушы Иске Турай авылыннан.
Чынлап та зур матур тау. И аны әйтелим инде ул урманлы тау. Анда урман шундый матур итеп үсә инде. Авылга тоташыбрак тора шундый матур булып инде. Әйе.
Димәк, индерергә була. Ярай. Күп
җади кешеләргә илһам биргән тау инде ул. Әйе. Ярмәкәй районын исеменә килгәндә, матур исемле район Ярмәкәй, миңа ничектер ул ярминкә кебек тоела. Бу дөресме әллә юкмы? Ин бу каян килеп чыга? Юк. Ярминкә ул бәйрәм белән. Ярмәкәй ул шундый күңелле, тантаналы, матур урын инде. Анда элек борынгы вакытта ярминкәләр үткән. Ләкин аның исеме икенчерәк барлыкка килгән. Анда Шул заманында инде, элеккеге заманда анда Яр Мөхәммәт белән Бай Мөхәммәт ике агалы энеле алар килеп урнашканнар. Шушы и монда инде алар теге җирләрне алганнар инде арендага дип элек булган бит инде шундай. Кырыйлан башкортлары җирләрен арендага алганнар да, алар шунда яшәп яши башлаганнар. Алар үзләре э, Минзәлә якларыннан килгәннәр инде. Алар э, Минзәлә башкортлары булырга тиешләр инде. Шулай диләр инде. Алар э, шушы аларның урнашкан җирләрендә аста гына бер чишмә бар, Бәйкәй чишмәсе. Ул инде Аны да кертергә була бу җиде могҗизага, чөнки аның суы чиста. Бөтен кеше шуннан элек су алган булган инде. Шушыны аны борынгы теге э, ярмәкәй белән
Бәйкәй чишмәсе. Бәйкәй чишмәсе, ярмәкәй белән шушындый э, аерып булмый инде бәйкәй чишмәсен ярмәкәй дигән сүзне безгә бәйләнештә э, шылтыратусы тамашасыбыз бар диләр инде ул бәйләнештәме әле әйе тыңлайбыз һезе танышып үтәйек мин ярмәкәй районы тарказы авылында яшәүче шушы авылда мен укытучы булып эшләдем исемем гизатуллина сәрия булам Безнең авылдан еракта түгел, бер километр тирәсендә генә бик матур күл бар. Ул күлнең исеме Атам күл. Аның суы бик чиста. Анда балык та бик күп иде элек, диләр, инде хәзер бик азаеп бара, диләр. Ул күлнең матурлыгына искитәрлек. Ул тау буенда урнашкан, сузылып кына ята ул. Аның суы, аның өстендә үскән төнбоеклар, Лилияләр бик матур. Димәк, аның суы бик чиста дигән сүз. Бу күл турында бик күп легендалар бар. Аның исеме турында да легендалар бар. Анда Чапаев үткән чагында даже пушкасы төшеп калган или батырып киткәннәр дигән легендалар бар. Мин менә шуны кычкырыйм.
Рәхмәт, Фәнзилә ханым. Һәм Атам күл тәкъдиме турында. Атам күл, чынлап та, элек ул бик зур булган. Кырыенда әрәмәлек булган. Әрәмәлекләрне бит инде элек сөргәннәр, шуңа күрә шуннан инде әзрәк бәләкиләнеп калган ул. Ә Атам күл ул, аны ни Атам күл дигәннәр, чөнки менә элек Петр беренче вакытында стрелецларны теге баш күтәргәннәрне, шуларны монда ебәргәннәр вакытлыча сөргенгә. Алар килеп шушы Атам күл буена урнашканнар да, шулай дип сөйлиләр инде элеккеләр борынгы бабайлар. Шунда алар шушы күл янында балык тотып яшәгәннәр. Шуңа күрә алар әйткәннәр, менә безне э, атам кебек туйдырып яшәтте, менә шуңа атам күл бу Дип әйткәннәр дә, и шуннан Атам күле дип калган дип сөйлиләрдер. Бының, димәк, мәганәле исеме.
Ярай, язып куйдык. Тәнзилә Барый кызы, һез мәдәният йортының художество итәкчесе буларак, Ярмәкәй районы халкы мәдәнияткә ничек, якынмы ул? ну, бик тә якын дип әйтәсем килә. Менә соңгы елларда бик матур яңа-яңа фестивальләр, конкурслар бездә үтте. Менә берсе турында әйтеп китмәкче булам мин. Ык буе фестивалендә, Ык буенда яшәүче халыкларның фестивале. Ата-бабалар йире дип атала. Соңыннан инде ата-бабалар йире дигән исем алды. Бу тәүгегә генә урын үткәрелә. Юк инде.
90 еллардан бирле. 94 елдан бирле ул әйе. Әйе. Беренче вакытларда инде безнең Ермәкәй районыннан башланып, 13 районны без концертлар белән йөреп чыктык. Шул районнардан иң әйбәт җырчылар, сөйләүчеләр, биючеләр шунда катнаштылар. Фольклор ансамбльләр бит инде. Шуннан аның йомгаклау концерты безнең Ярмәкәйдә булды. Һәм соңыннан инде эстафета кебек китте бу безнең Баулыда булды, Бишбүләктә булды бу концертларына. Ык елгасы кайда ага, шунда, шушы районнарда үтте бу. Ул әле дә яши ул фестиваль, әле инде ул ачык фестивальгә әйләнде. Һәм төрле өлкәләрдән хәзер безгә киләләр уже. Башкортстанның төрле почмагыннан киләләр, чөнки ул ачык фестиваль. Ул төрле халыкларны берләштергән бик матур фестиваль. Төрле милләт халкы бергә дус яшәсен Дигән төп максат куеп, аларның сәнгатьләрен, аларның мәдәниятләрен аңлап, бергә-бергә аралашып яшәтә торган шундый фестиваль. Афарин, дар.
Шул бик матур.
Дәртле халык.
Дәртле, дәртле. Бик матур фестиваль.
Ә театраль студияләргә килгәндә, халык театры бар? Бездә татар, башкорт халык театры бар. Аның янында балалар студиясе бар. Анда Алсу Зиганшина дигән бик яшь кенә талантлы режиссер эшләп килә. Бик матур итеп һәм инде күбрәк үзебезнең башкорт драматургларының әсәрләрен куялар алар. Бу театр халык исемен йөртә, аның оештыручылары Мсәлия һәм Рафаил Ишембетовлар. Алар менә монда театральный институт искусств театральныйны бетереп, алар килеп шушылай дип Бу димәк, беренче нигез салучылар Ишембетовлар гаиләсе. Биштән.
75 нче елдан алып. Әйе, шушы халык театры.
Шушы халык театры эшләп килә. Халык театры. Афариндар. Күп күп фестивальләрдә, Рәсәй конкурсларында беренче урыннар алган театр ул безнең лауреат исемнәр алганнар.
Бик матур шундый. Без янә шылтыратучы бар, кабул итик. Танышайык, хәерле иртә. Хәерле иртә, бу Ярмәкәйдән сәламлиләр сезне. Бик матур тапшыру. Минем исемем Энҗе Шафикова була. Мин менә шушы тапшыруда инде үзебезнең Ярмәкәй э, районыннан тагын бер культура объекты турында сөйләп китәсем килә. Бу Спартак авылында урнашкан Борис Ляховның имениясе. Э, бу имение бик тә зур тарихи объект дип әйтәсем килә, чөнки Көньяк Уралда һәм Көнбатыш Себердә бүгенге көндә шушындый дәрәҗәдә сакланып калынган бердәнбер йорт ул. Бүгенге бу йорт инде 1908 елны шушы помещик тарафыннан төзелгән була. Ул помещик безнең якларда, бигрәк тә Уфа губерниясе Бәләбәй өязендә зур

Без андый Андый йорт юк, усадьбаны усадьба күргән юк. Барып юк. кино төшерерлек. Мгм, әле Әле ул- кино төшерелә. Әле ул тергезелә ул әле. Әйе. Ул Әле- клуб ролен уйнады башта. Аннан соң Анан правление колхоз булган. Әйе. Ә- Әле инде яңадан шушы Хәзер үзенең яңадан беренче э, ур- беренче хә- хәленә сыйфатына кайтарыла. реставрироваться итәләр. Шул балалары Ляховның. Оныклары да инде ул, оныкларының оныкларыдыр инде алар. Алар шул. Борис Ляхов килгән. Борис дигән нәмә ул? Борис Борис Барский дом. Барский дом Ляхова. Һәм бу исем булай тарихта калган. Шулай дип атала ул.
Әйбәт. Ул заман, әйе, алар менә каяндыр тияктан Рязанский губернияләрдән Күчеп килгәннәр дә шушы җирләрне алып, алар менә алардан матур, әй, чын земледелие киткән инде. Җирне эшкәртү алардан киткән. Мына халыкны өйрәткәннәр алар шуңа. Шуңа күрә аларны чынлап та ихтирам итәләр. Көтәргә була.
Язып алдык. Язып алдык. Безгә янә шылтыратучыбыз бар диләр. Тыңлыйбыз сезне.
Алло. Һаумыһыгыз?
Һаумыһыгыз?

Дөрестән дә ул менә теге үзе бер могҗиза ул. Бүтәнчә әйтеп булмый. Ни эшләсә шуны эшли ала, кул остасына да, балык тотарга да, өй төзергә дә, гомумән төрле якка да оста кеше, җыр да яза, баянда да уйный теге. Бар бит җыр, ял иткәндә гармонист, тракторист, нәкъ шушы могҗиза инде ул үзе. Менә балыксы турагында без әйтеп үтәбез, берничә минуттан без һөнәр майданчыгында

Без янә туры эфирда, дуслар. Бүген без Ермәккә, Ярмәкәй районының ете мөгъҗизәһен барлайбыз. Шылтыратыгыз 2 925 985. Без инде үзебез катын-кызлар гына был э, сту- э, студияла калдык. Безгә э, реклама вакытында тамашасыбыз шылтыратып аллея героев тәкъдим итте. Әйе, барам Был аллеяны иңдереп буламы? Була, була. Бик матур әле заманча эшләнгән аллея. Анда Бөек Ватан сугышында, аннан да элке сугышларда булган төрле сугыш кораллары түгел, машиналары бит инде бар. Шуннан соң бөтен Ярмикә районын һәлак булган батырларның исемнәре язылган. Бик матур эшләнгән, бик музей янында чынлап та кертергә була аны. Бик матур урын. Әйе.
Безнең егеттәр һөнәр майдансыгында инде Рәис ага үзенең осталыгы менә уртаклашырга әзерме? Әзер.
Әнә сөйләп үтегез, без һөнәр майдансыгында Рәис агай менән һәм бездә монда кармак. Кармак, әй.
Мин инде хәзер менә соңгы вакытларда фидерлы балык тоту дигән Нәрсә белән шөгыльләнә башладым, чөнки элеккеге бәләки кармаклар белән яш итенә генә салып, хәзер тотып булмый. Елгалар саяра башлады. Э, шуңа күрә ишкәрәк салырга кирәк. Бу инде ишкәрәк салуны э, Англиядә уйлап чыгарганнар. Фидер белән инде. Минем фидерларның да барсы да килмәде, чөнки алар минем 5-6, 3 метр ярымы бар, хәтта 6 метрлысы да бар. Ансын аларнап килмәдем инде. Ә, Мин инде үзем алып килдем менә уны, менә ул бәләкәй фидерный кармакны, чөнки ул аның белән җиңел салырга. Теге озыннар белән саласың, ярның тияк башына яргач читкә чыга, үләнгәләге дә аннан изелеп кала. Ә моның белән инде бик ерак салып булмый. Моның белән мин бер 20 метрга, 25 метрга салып сала алам инде. Шушы кармак кармакларны инде. Моны ничек җыясың инде? Моңа инде менә шушындый үзен иницион шушындый ни кирәк инде. Әйбәт кенә картошка кирәк. Мондыйлар минем берничә ул. Әле монда мин бер сеңләп килдем. Төрле ниләр жилкалар инде болары теге 01, 02 ул инде карыйсың нинди балык ләгә. Әгәр дә инде балык өзелеп калса, димәк, э, икенчесен куясың. Димәк, зуррак балыклар бар. Бездә инде үзебездә менә атап киткән шул. Атам күлдә тотам мин. Анда инде бик күл ни, хәтта мин ул турыда җыр да яздым. Менә күл буе сандугач дип атала. Ришат Тухватуллин җырлый аны.
Балык кармалаганда. Сандугач. Әй, утырганда шунда языла. Күл буе сандугач. Анда инде балык тоту дигән сүз түгел. Ул бит анда килеп утырасың да, анда иртән утырасың, матурлык, я кичтән утырганда, шу матурлык. Менә шул йырга килгәндә безнең тамашачыбыз шылтыратып һораны, Берәй куплетын йырлагыз әле, зинһар, дип артабан кире кызлар янына барганда, бәлки, баянда уйнап ишеттерербез. Ишеттерербез, әйе.
Шунда утырып, анда шулай итеп язылды инде ул. Менә ул йыр тарих, шулай тарихи йыр булып чыга. Без башта йыр тыңлап киттек бит инде, Каторга юлы. Һәм сезнең күп йырлар тарихи булып чыгамы? Сез ничек йырлар туа теге? Э, әйтергә кәрәк бит композитор төрле илһам килһә йыр ядлай бит әмма һезнең теге һәрбер йырыгыз тарихка бәйлеме дип әйтәм ул менә
тик томалдан гына килми инде чынлап та менә нәрсәкәйдер башка килә дә шул күл буенда утырганда инде сандугачлар сайрарын тырнаган чагында шуннан башка килә инде сүзләр күл буе сандугач Дигән сүз килде минем күл буе сандугач сайрыйдыр талларда, таллар арасында утырасың бит. Һәм Шуңа да күңелем яшь, йокламый таңнарда. Таң белән барып утырасың. Шушына үзеннән үзе килә инде шулай. Һәм һинең беренче ирад иткән ярыга килгәндә ул чишмә. Төш син салкын чишмәләргә дип атала.
Э, Ул да кармаклаган сакта булдымы? Юк, ансы минем
яшь вакытта, әле армиягә дә бармаган вакытта, шунда беренче кызлар атынан йөри вакыт, вакытта килеп чыккан кызларның берсе. Шахның авылының уртасыннан чишмә чыга. Ул үзе бер мигъҗиза инде ул. Авыл уртасында матур итеп чишмә чыга. Мин анда бәләкәй чакта Шунда якында гына торган чакта әнки белән су суга бара идем. Су алырга барганда бер мәртәбә минем анда бияләем дә төшеп калган. Шуннан соң кайтканмын да, юк бияләй. Анан киттем. Анан йөрим икән шул чишмә буенда. Бияләем э, пар иде, э, берсе югалды, тапмадыгызмы апалар дип шулай такмаклап йөргәнмен икән. Шуннан мине алар Магазинга ап кереп, шуның прилавкасына бастырып, да җырласаң, бирәбез дигәннәр. Монда мин җырлап, ана миңа биргәннәр. Шушы чишмә ян, янына киләләр бит инде. Без яшьләр гел шушы чишмә буенда уеннар үткәрә идек инде. Шуннан килеп чыккан җыр ул. Төшсин салкын чишмәләргә, Менә шундай матур йырлар ничек туа? Чөнки Рәис агайдың янында илһам алиһәһе, әйе бит? Безгә тамашасы бот шылтырата, тыңлайбыз сезне. Сез бәйләнештә.
Саумысыз. Әйе.
Саумысыз.
Бу ярмәкәйдән Рахилә Маннапова була. Беренчедән әйтәсе килә, шушы безнең шәхесләребез Тәнзилә белә рәискә зур рәхмәтләребезне.
Һез ниндәй тәкъдим индерер инегез? Без аларны бик хөрмәт итәбез. И шуннан тәкъдимем шул, безнең су саклагыч бар, э, Шах авылы янында. Бик зур күл инде ул. Ул җәйне балыкчылар өчен дә, ә самый главный аның эше, самый главный нәтиҗәсе, Октябрьский шәһәренең ул тәэмин итә саф чиста су белән. Моны тугызынчы елны Мортаза Гобәйдуллович Рәхимовның җитәкчесе белән аркасында төзеделәр. Менә шушындый. Аңлашылды.
Зур рәхмәт, Рәхилә ханым. Был һәм хаклавыз турында. Дөрес.
Инде була.
Була, була, була. Әйдәгез әле без үзебезчә һөнәр майдасы гына әзерләндек. Тәнзилә ханым, белүебезчә һез Оренбург э, яктарынан бында Башкортстанга килен булып килен булып төшкәнегез. Оренбургдан һәм һез э, э, Ундагы Ырымбур бит инде шәл шәл ягы.
Шәлдән.
Шәл белән данлыклы бит Оренбургский пуховый платок дигән Җыр да бар бит инде. Без үскәндә күп итеп кәҗә асрый торган идек һәм инде елына без дүрт кыз, әнием белән без бишәү, елына егермешәр шәл бәйли идек. Ул вакытта бит авыл җирендә акча бик юк, ә бөтен нәрсәгә кирәк. Безнең төп шөгылебез, төп эшебез шәл бәйләү булды. Әйбәт уку һәм шәл бәйләү. Шуңа күрә мин бүген үземнең менә бәйләп килгән шәлемне алып килдем, әле яңа гына Бетердем шундый матур Димәк, итеп. әле лә бу һөнәрегезне Әйе, ташламаган. ташламый. Менә мин бу елда бик аны бизәкләп бәйләдем. Яратам ул үзе юкка гына, нечкә генә булса да шул кадәр җылы. Кай тешең авырта, шунда бәйләп ятсаң инде шул кадәр Менә шундый рәхәт. алтын куллыларга мин хокланам. Хәния Фәрхинең әнисенә шушы шәлне бүләк иткән идем мин хәтта даже. Анарда да бар минем шундый шәлем. Яратып бәйлим аны. Чөнки бәйләгәндә күңел тынычлыгы, шушындай рәхәтлек тоясың. Әйе. Минем иң яраткан эшләремнең берсе шәл бәйләү. Һәм һез Ярмәкәй районының брендына әйләнгән Тәбикмәк. Тәбикмәк.
Тәбикмәк бәйрәмен үткәрдек без. Мин анда беренче урын алдым. Ул каз өмәсендә пешерелә торган төп ризык. Чөнки ул каз мае белән майлана. Шуңа күрә э, Әйтәм бит, ул калын иттереп пешерелә. Минем бу рецепт әни рецепты, борынгы рецепт. Монда манный кушылып эшләнә. Һәм инде ул төп ризыкларның берсе шушы каз каз өмәсе көнне инде. Каз бәйрәмендә. Каз мае менән майлап.
Бик тәмле әйбер. Мин сезгә калдырам, чәй эчеп карарсыз. Рәхмәт.
Редакция. Монда каз мае белән майлап алып килдем. Без үзебез бик күп казлар үстерәбез. Бер елны 200 ны үстердек. Әле инде соңгы елларда 50-шәр, шайтырып ул да яраткан бер шөгыль инде чөнки безгә Рә елгасы якын су буена төшереп җибәрәбез казларны һәм бездә инде чиста чынлап та теге көчләп симертелгән түгел ә үзләре җитлеккән

Осталык, алардагы байлык, күңел байлыгына мин һәрвакытта мөкиббән китеп хөрмәт менән караем аларга. Рәис турында әйткәндә, Рәис ул җырчы, композитор, хуҗа буларак кына түгел, ул балыкчы гына ла түгел, ул, дөресен әйтергә кирәк, аш остаһы ла. Шул кадәре тәмле итеп балыклар бешерә, ашлар, салатлар эшләй ул. Ә инде Тәнзилә ханымга килгәндә,

Алабыз ә, тәкъдимгә һәм артабан да безнең тапшыру шәхесләр турында буласак һәм бәлки таныш булгандыр шунда елы һүдәргә һәм әлбиттә без шатбыз һәм рәхмәт шылтыратуыгызга. Әлеге вакытта без бына кармакты әзерләп киләбез. Бундай кармак менән кемне кармакларга була? Бу әле мин әзерлим карпка. Карпка.
Чөнки безнең су саклагычларында карплар, анан зур карачлар бар. Шуларга менә әзерлим инде. Бу безнең ни белән? Монда инде җим куела. Нитеп? Ә монда инде ике кармак. Шул кармаклар Менә болар инде әзерләнгән. Уже мин аларны әзерләгән идем. Менә и монда җим куела. Менә монда кызыллары, бусы инде теге балыкларны ерактан күрсеннәр өчен алар. Монда җим куелгачтын, шушында җыелалар да инде кармакка э, киләләр. Мин күбрәк инде кукурузга тотам. Кукуруз Га карплар әйбәтләгә ия менә быел күп кенә балык тоттым әле. Ярмәкәй кукурузына карп бик һәйбәт эләгә. Моны хатын кызлар күрәдме, нинди катмарлы эш ул кармак балык. Без балыклар турында берничә минуттан әңгәмәләшербез. Әлегә кыска гына тәнәфескә тукталыйк. Бездән аерылмагыз, дуслар.
Туры эфирда бүген без Ярмәкәй районының ете мөгъҗизәһен барлайбыз. Кадерле тамашачылар, сездән шылтыратулар көтәбез һәм безнең иң охшаган тәкъдимгә, әлбиттә, бүләк каралган һәм ниндәй ул бүләкләр?
Мин инде бүләккә үземнең онытылыр димә дигән Казанда күрсәтелгән диск язылган монда DVD диск бу. Шулай ук Әлдә сез бар дуслар дигән концерт тамаша менә анда язылган күп кенә җырчылар җырлавында э, дискым бар инде аннан инде э, ярмәкәем җырлы як дигән э, җырлар китабы мында инде дискысында җырлары ә мында инде ярмәкәй турындагы авыллары турындагы менә могҗизалар турында да җыр бар. Монда бөтенесе дә. Карагыз әле, бик яхшы бүләк. Җыр китабы, моның диск та, компакт диск та бар. Әйе. Өйрәнеп җырларга була. Бу Ярмәкәй районының брендына ла әйләнеп китә була бит мондай китаптар. Шулай дөрес.
Безгә тәнәфес вакытында Әкълимә ханым шылтыратып Ак ташлар шарлавыгын тәкъдим итте. Был тәкъдимгә дә буламы? Була, була. Була, була.
Нинди шарлавык ул? Ул теге Елан чишмә.
Елан чишмә янында.
Анда ул тау башыннан чишмә чыга. Әз генә төшкәчтен, шунда күл барлыкка килә. Шушыннан ак ташлар буйлап аска табан тауның астына хәтлек, аннан инде Стивензя дигән елгага килеп төшә инде шушы чишмә. Гомумән, шулай матур урында утыра инде ул. Искиткеч матур. Матур булып ак ташлар күренеп, шуның шулар буйлап ага торган җир.

Әй?
Һаумыһыгыз. Ишетәбез.
Үзегез дә әйтһәгез инде, зинһар. Гафуан Мадиярович Шайхудинов булам. Рәис абзый белән менә Тәнзилә апага зур рәхмәт сүзләрен җиткерәһе килгән иде. Эшләй башлаган елны ук Ярмәкәй районында унынчы елны Аларны гына белә идем мин бу районда, шуның өчен менә аларның җырлары, Рәис абзыйның язган җырлары шул кадәрле күңелгә ята, Ярмәкәй район халкына гына түгел, бөтә бөтә бөтә безнең республика халкының. Мин инде, без инде, үзебезгә калһа, Рәис абзый, сездән яңа-яңа җырлар көтеп калабыз. Ә һез берәй тәкъдим индерерһегезме, әллә һез рәхмәт һүзләрен генә әйттегез шикелле? Әйе, ну,
мин уйлыйм инде очрашырбыз әле диеп, менә Тәнзилә апа әйтә торган иде гел, кайда барһа да Рәис абзый гел үзе йөргән җиргә ручка куям да, блокнот куям дип, шуның өчен мин уйлыйм инде яңа җырлар, яңа җырлары тагы чыгар әле диеп. Рәхмәт. Зур рәхмәт.
Җылы һүзләрегез өчен рәхмәт. Гафан Мадиярович ул бездә район башлыгы булып эшләде бит беренче унынчы елда. Һәм килгәндә уйлап киләм ди. Ярмәкәй районында мин бер кемне дә белмим. Рәис Ханнановтан башка. Юл буена уфтанма түгел, Катаржан юлыннан озак тарлатмый чапмадан җырлап килгән үзе. Шуннан беренче килү белән эш көнендә үк безне таптырды. Каялар алар үзенә инде чакырып, Шунда танышып киткән идек. Тәнзилә ханым бына ярга килгәндә Рәис агайның нинди күңелгә яткан, яраткан йыры һезнеке? Мин яратам менә Онытылыр димә дигән җырны беләсез бит инде. Хәния Фәрхи җырлый иде шул җыр искиткеч. Менә һәрвакытта дулкынландыра да, сагышландыра да, тынычландыра да. Күптән һораем ким, Балык тотырга яратаһың икән, балыкты тазартырга ла ярат, дигән девиз бар хатын-кызларда тормыш иптәшенә карата. Һезнең осракта кем балык тазарта? Бездә алай түгел шул. Балыкны мин тазартам. Һезгә туры килә.
Соңгы елларда үзем дә балык тота башладым әле. Бик тә күңелле һөнәр икән ул. Бергәләшеп барасың, теге рус щетканы пикник ясап аласың, бергә утырып, оныкларны да ияртеп йөрибез һәм кайткач мин чистартам. Һәм Рәис ага һезгә уфтанма тип. Әй, уфтанма ди инде, уфтанма ди. Һәм шул йырга килгәндә, йыр иҗады турында, бик популяр йыр бит инде хәзер моны Радик Юльяхшин да башкара. Кем беренче сәхнәгә иҗат итте был йырды? Уфтанма дигән җыр ул килеп чыкты менә 25 ел элек, 26 була инде хәзер. Былтыр 25 еллыгын үткәрдек без аның. Уфтанма шоу. Уфтанма шоу итеп, әйе. Ул безнең Яңа гына килеп эшли башлаган чор ярмәкәйгә бер әйбер дә белмибез. Стәрлетамакта мәдәни мәдәният училищесыннан гына килгән иек. Берни белмибез. Шул вакытта безнең Шакир апа эшли иде, художественный руководитель булып, методист булып. Бөрьян районыннан ул. Бөрьян районыннан килеп, шушында эшли башлаган. Беренче специалист инде культура буенча. Ул безне курыкмагыз дип шулай тынычландырып, шуны әкрен генә өйрәтә башлады. Шуннан без өйрәнеп киттек. Яшьләр Сәнгать тормышына кереп киттек инде. 19-20 яшьлек яшьләр шуны безне өйрәтеп, шушылай итеп матур итеп инде Э, бергә эшләдек аның белән. Шуннан аңа 50 яшьлек юбилеена без кичә оештырга булдык. Шушы кичәдә аның юбилеена бөтен әйбер әзер инде. Концерт та әзер, сценарий да әзер. Ә җыр юк. Ниндидер әйтәсе килгән сүзләргә юк инде бер нәрсә дә. Тамамларга концертны. Җыр юк. Шуннан э, кешеләр инде кайтып киттеләр. Обедтан соң репетиция була дип инде. Мин калдым да, утырдым да сәхнәдә, шуннан үзеннән-үзе уйлап утырып баян белән китте. Уфтанма, гомерләр яз кебек үтә икән дип, шушылай итеп шуны яздым. Сүзләрен тиз генә яздым да, репетициягә килгән халык прогон эшләдек тә, и соңгы җыр итеп, шушы җырны кулларына тоттырдым да, өйрәнделәр. Нишләптер тиз өйрәнделәр. Җайлы бит өйрәнергә рәхәт. Концертта Инде җырлый, җырладык шуны, иң соңгы җыр итеп инде. Һәм әйтәләр бит, композиторның осталыгы, бөеклеге ул йыр нисек күңелгә ята, ул нисек истә кала, хәтердә кала, бына ошынан карап бөек Шуннан, итеп шуннан белдер. дөрес әйе. Һәм Тамашасы теләге буенча бына баян ултыра, уйнатмаенча берничек тә әйдә ибәрә алмайбыз. Әйдәгез. Бер куплет.

Бына ошо булды шикелле. Дөрес.
Һәм безнең бүләктәр кемгә тапшырылсак? Кайгы якка компакт юллана.
Сәри апайга бирик. Әйе, Сәри апайга бирик. Ул атам күлдә. Атам күлдә, әйе, Тарказ авылыннан. Тапшырырбыз без аны үзебез кайткач. Әйе. Шуннан.
Энҗе Шафиковага бирик. Әйе.
Барыски дом Ляхова.
Әйе, чынлап та ул. Әйе. Мондый зай инде.
Берәү кала?

Юк.
Дөрес эшлиләр, чөнки элеккеге җырларны шушылай итеп яңача күтәреп ебәрү була бит инде ул. Аларны хаманда яшьләргә җиткерү була. Алар яшьләр бит инде шуларны ишетеп беләләр. Менә Уфтанманы шушындый балалар да хәзер җырлый башлады. Радик Юльякшин җырлагачтын. Бүтән җырларны да балалар Барсын да җырлыйлар. Әйе. Шулай. Чөнки менә без бит шулай күчкән бит инде. Элеккеге борынгы җырларны, сибайларны, ниләрне каян беләбез без? Чөнки күчеп-күчеп килгән. Шулай булырга тиеш. Безнең вакыт самалы, әйдәгез тиз генә фотозонага барып фото төшәбез. Кем фотограф? Мин фото төшерәм.
Илгиз фотограф.
Мин ни фотога төшәргә яратам ул болай каршы түгелмен. Бу яклапма. Өйрәнеп беттем, һедле юртага куяйк. Әйе.
Әйдәгез, әзерһегезме? Миңа карагыз моны, шунда.
Бер, ике, өс. Бер, ике, өс.
Булды. Булды. Ие, хөрмәтле кунакларыбыз, безнең урындарга рәхим итегез. Илгиз, килдең яныма кил. Ничек булса да яртылай. Дуслар, без бүген Ярмәкәй районының ете мөгъҗизәһен барланык. Э, һездән теләктәрегез кыскасы гына әйтеп үткәндә, якындарыгызга, тамашачыларга. Бу тапшыруны караган барлык тамашачыларга зур рәхмәт. Үземнең туганнар Мариенбург өлкәсенә сәламнәр җибәрәм һәм безне яраткан, иҗатыбызны яраткан барлык барлык тамашачыларга, Башкортстан халкына имин яңа еллар, сәламәтлек, байлык, тазалык телибез. Исән сау булыгыз.
Быйысты каналын карасыннар, бик яратып карыйбыз. Рәхмәт.
Берничә минуттан бына фото ошында күрһәтеләсәк, килеп сыгасак, барланык һәм Әйдә һин теркәй тор, мин әйтеп үтәм. Без бүген Ярмәкәй районының Ете мөгъҗизә һәм барланык һәм э, Ярмәкәй районыннан кунактар Башкортстанның халы э, атказанган мәдәният хезмәткәрләре, композитор Рәис Ханнанов һәм мәдәният э, э, йорты э, художество итәксеһе Тәнзилә Барый кызы Ханнанова булды. Иртәгә без Бүздәк районына юлланасакбыз, дуслар. Безнең Безне белән карагыз, булыгыз. әйе. Әйе.